Men Dadabaýew Jumasapar beýik türkmen birliginden enşallah. Köp adamlaryň haýyşty boýunça bolýa bu gün enşallah. Bizler türkmenler, oguzlar, türkler ata babamyzy bilmegimiz şertdir. Häzir görüpdim gynansakda biziň türkmenler, oguzlar, hetda türklerem özüniň ata babasyny kän gowy bilmeýär. Şonuň üçin taryhy Obezatilno bir bilmegimiz gerek enşallah gowy bol. Köp adam sory şu Oguz han hakynda aýtyp berseň Oguz han kim bolupdyr biz kän informasiýa ýok mekdeplerdede okadylmýa diýe bu Oguz han biziň atamyz biziň aždadymyz biziň arka dagymyz buň bilen enşallah biz näçe magtansak öwünsek hiç haçan enşallah muňa bular ýaly atamyz barlygyny hiç haçan ýatdan çykarmaly däl bizler enşallah. Köp adam aýdýar bu köp adam oýlan eken türkmen başy Saparmyrat Nyýazow bu türkmeniň başymy diýip oýlaýada ýok Dostlarym doganlarym bu Saparmyrat Nyýazow türkmen başy türkmeniň başam däl aýagam däl bi Oguz handan başlaýsyn inşallah Taala Rabbil Alemin Oguz han Oguzlaryň hanlaryndan bolan Asyl ady Mete bolan. Mete. Milatdan iki ýüz dokuzynjy ýylda tagta oturýar. Tagta oturýar. Mete Oguz hanyň atasynyň ady Teomandy. Teoman. Teoman kimdi? Bi beýik Asiýa hun döwletini guran atamyz. Hem-de biziň nirede? Ötekende. Öteken nirede? Baýkalda. Baýkal. Baýkal diýen-ä Ra Rossiýada häzir. Rossiýanyň s territoriýasynda galyp gitdi. Bu tarapy Mongol Mongoliýa, bu tarapy Gazagystan, bu tarapy Russiýa. Öterken şu ýerde Baýkal diýýär, ýa bolmasa Baý köldi. Çünki bu köl suwy hem şirin, lezzetli. Hem-de balyklary-da juda peýdaly, lezzetli. O ýerde mal bakýardylar biziň atalarymyz, daýhançylyk edýärdiler. Indi taň ötmese-de, başga hem işleri bejerýärdi biziň ata-babalarymyz. Şonuň üçin biziň türkmenleriň atamyz Biziň atalarymyz hemme şo tarapdan bäri häzirki Türkmenistana, şu Orta Asiýa, indi häzirki ýaşap duran ýerimize göçüp geldiler. Köp adamlar aýdýar, köp alymlar aýdýar, şu Kurany Kerimde, Kurany Kerimde Zülkarneýn diýen bir pygamberem näme geçýär, bir adamyň ady geçýär, pygambermi, öwlýämi bel näme-de, pygamberdigi belli däl, öwlýadygy belli. Zülkarneýn aleýhissalam. Kuranda Kahf diýen süreniň on sekizinji süreniň segsen üçünji aýatynda geçýär. Şonuň üçin Elhamdülillah Rabbil Alemin. Çünki bu Zülkarneýn Aleýhissalamyň şu ýan tarapda-da ýaňy ýaşap, batyýa hem doguýa sapar edip, hemme ýeri eline tutan absolýutno bütin dünýäniň nämesi, dünýäni basyp alyp, hemme ýeri adalat ýetiren padeşah hasaplanýar. Şonuň üçin enşallah biziň ata-babalarymyz şol ýaly güýçli şanly taryhymyz bar. Oýlamaň biziň ata-babalarymyz müň dokuz ýüz togsan birden bäri biz adam bolup gelýäs. Ondan öňünçä biz bir adam bolman ýördük, bizi SSR adam etdi diýen gepleri

Ýaş-ýaşly, men-menler batyr ýigitler ölüp galdy. Spirt içipdir, arak içipdir, ölüp galypdyrlar. Men şulara aýtdym-ow, şu içmäň şu haramy, şu şeraby içmäň, şu spirdi içmäň, gel birleşeliň, diktatoryň ganyny içeli diýsem, Näme diýeň sen diýerdi. Iýme şu haram eti, şu doňuzyň etini iýme, birleşeliň, şu Jemal Saparowaň etini iýeli diýende, hemmeler aşak bakýardy. Gardaşlarym, içmäň şu aragy, iýmäň şu haram eti, iýmäň şu kolbasany, birleşeliň, şu gözel Şagulyýewaň, enşallah, ganyny içeliň, etini iýeliň, şuňa eşegiň kolbasasyny iýdireli diýende hemmeleri haýran galýardy. Ynha, şeýdip bu dünýeden biziň batyrlar ölüp gitdi. Watan üçin hyzmat edenem ölüpdi, hyzmat etmediklerem ölüpdi. Şonuň üçin bu ölüp gidenleriň hem iman bilen ölenleri Alla azza we jelle günälerini geçsin, yzyna galanlardan hem sabyr bersin enşallah täala Rabbil Alemin. Inşallah Taala geljekki derslerde görüşeris Esselamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuhu.